o o o dirile gore pelo ya me e boele mannong ka gore ke bona eh selo se kgosi ya se dirileng sa tholo ikitse e le selo se se budullang batho matlho le go itse gore ngwao ke bošwa batho ba ikitse ha re ka nna mo ngwaong ya rona ra ruta bana ra e arologanya re ka nna le setšhaba se se botoka ka gore ga go kgonege gore e ka re motho a ikitse gore ke mang e be nna e ka re ke ntša lepaku e e nwang mogetlo wa apeilwe mo ishong ka gore wa itse gore ke motho o nna le botho jwa motho moletlo wa gompieno o boidiidi jwa batho go ne go sena sepe se e leng gore se gatlha ope go oketsegile batho ga isa ngwaga e itileng
moletlo o ne o itumedisa mo go maswe um segolobogolo mo ntlheng ya go somarela setso sa rona bontsi ba rona batswana re latlhile setso sa rona bana le bašwa yaanong se moletlo o ne o se dira ke go busetsa ko morago go gakolola bana le go ba lemosa ko re tswang ko teng le gore go tshelwa jang le gore ba tshwanetse go itshwara jang le go kgalemela bona bosenyi o ne o itumedisa mo go maswe ke to ka nna ntse o tswelela pele ngwaga le ngwaga ebile bone bana e nne bona ba tlang kwano go tla go itseela ka tsebe um moletlo wa gompieno ke simolola go tla mo gone gompieno ke la dijo ke kgosi phenyo motshegare e leng tsala ya me um ke tlile ga mara ke ne ke sa solwela se ke bone se ke sa se solwela so ke molotlo motonna tota ke swabileng ko go etamolong o na nthaela a re ke moletlo wa setso ke gopotse dilo tse dingwe fela mara ke bone gore kone kone because ga se moletlo wa setso yala le dithuto na le dithuto tse dintsi tse bana ba ka ithutang mo go tsone ke ratile o bua ka diritebatsi ee
gompieno rra re itumetse thata re motlotlo ka tiro e tlhotseng e diragala ka gore Kgosi o simolotse nako e le nngwe hela le rona mme kgosi o tsweletse pele se sentle ke gore o nnile le tshegetso e ntsi mo morolong ka kakaretso bogolo jang segolo mo mo pusong e nnile moletlo o atlegileng thata o montle ke solela gore o tla gola go hetaga mo dingwageng tse di tlang um re motshegare o re tshegetse tsela e ntle so ke tsaya gore le magosi a mongwe eh, a mabapi ba tla itseela sengwe le bone ba tshimolole go dira tiro tse di ntseng yana ke ikutlwile ke le motlotlo thata ke tlhotse ke itumetse ke letsatsi ne le letsatsi le le monate thata le phirimile la ka mokgwa kore ke santse ntse ke itumetse le no ga ke itse re ke reng kore ke to do ke ithutile sengwe go le gontsi thata ditso mmino ya setso kemedi tsa ga kgosi dibini tse ne di bina khansele ya ga kgosi kore e intumedisitse tota ke motlotlo thata ka yone se se nkgatlhile segolobogolo um ke go neelana um melaetsa e leng gore dibui tse di harologaneng bane ba re tholo ikitse gore rona re le barolong re ikitse gore re tswa kae le gore re tshwarele mo bothung gore re se ka ra latlhegelwa ke ngwao ya rona re se ka latlhegelwa le ke puo ya rona ka gore thata bašwa ba seyanong ba bua sekgwa thata ba sa bue Setswana. Yaanong tiro e ntseng e biditsweng ke kgosi motshegare e rotloetsa baagi ka kakaretso segolobogolo ang barolong gore ngwao ya rona le setso sa rona barolong re se tshegetse moletlo wa gompieno re itumeletse tota ke moletlo o re dirileng gore re ne le kitso ya setso gore re kgone go ruta bana setso re kgone go ruta bana dilo tse re ba ntshe mo dilong tse di sa siamang ebile gape o dira gore le rona re kgone go dira tiro e ko magaeng a rona re tlo go ya ka motswana a bua re mokgwa o montle wa kopiwa re kopile ra go dira yalo go rotloetsa bana ba rona gore ba kgone ba dire um ke itumetse thata nkgonne go re nka rothisa keledi um go a bontsha gore setswana se teng setswana se tsaya sefoka ke tumetse thata ke batle go bua maaka ke a go lala ke robetse boroko ko re la modimo a ka ntsaya gompieno ke a go lala ke robetse boroko moletlo ke moletlo o mongwe o monate o itumedisang tota tota ebile ke ngwaga ya boraro ke ntse ke tla gona moletlong o re ruta dilo tse dintsi o re gakolola ko re tswang teng le gore re batla go ya kae gore le bana ba rona e re ga ba gola re ba naya se e sentse diragala ba tla ba tlhaloganya gore ke bomang ba tswa ko kae ke bana ba bomang ee ke itumeletse moletlo wa gompieno wa tholo e kitse gonne moletlo o mpontsha gore O tlile go ruta bana ba rona ka ngwao le setso sa rona.
Mmino wa setso, mmino wa setso o bona gore ga bana ba rona ba ka ikega ka one ba ka ungwela mo go one ke bona le tokagalo thata le baboki ba gompieko wa bona gore sengwe le sengwe se tokagetse ba tsa setswana ba se itsa ko mankalengkaleng ko se tshwantseng se nne teng kana ga o lebelela mo nageng ka bophara setswana ke puo ya borataro se ko tlase ga sa tshwanna ke gore nkabe e le puo ya borataro mo nageng. Le ha o reetsa diromamowa tsa gompieko, batho e ntse e le Batswana ba pekanya puo ba e kopakopanya mme ba go raya ba re ke tirelo ya kgaso ya Setswana mme ba tla ba ba pekanya ka Sekgowa. Wa bona gore um go ira yalo ga se seemo se se siameng ka gore ba reediwa ke batho. Tshologelo.
tshologelo e ne e le kwano le dibui ka go farologana ga tsona di buile go tlala seatla di buile go tlala seatla ke fela gore nako e ne e le modindinyane fela mme ba ba buileng ba buile bontle tota se se nkgatlhileng go gaisa dilo tsotlhe ke thuto le e teng ha e rutang bana le go rona re ithute ka setso sa rona re se ka re latlhega re le batho re gopole ko re tswang teng ka gore malatsi a re gapile ke ditso tsa makgong ke letse ke le mo maitisong a thuto ya ya dinaledi le thuto hela ka kakaretso ka motse wa lokaleng eh, mme go letse go le monate nate nate mme se sengwe se se intumedisang ke go bona tshegetso e ba rolong ba nang le yone le tlotla mo go kgosi um phenyo motshegare gore bo ba mo tshegetsa mo go sengwe le sengwe se a se dirang ke seo se se tone um sa ntlha re tshimolole ka mo tsatsing la maabane ka labotlhano ke kgatlhilwe ke kitso kakaretso e neng e dirwa ko kgotlha go besitswe gale um no re ruta ba batlang ko tlase le matlhogoputso a mangwe ka botlhokwa jwa dinaledi gore naledi ke nako ebjane ke bokao jwa ditlha kana na bo setlha sa bo selemo setlha sa mariga bo letlhabula jalo le jalo yaanong kitso eo um re yantse thata ebile re hile le ba bangwe gore le ka moso ba sale ba e tsweletse ke kgatlhilwe ke puo ya setso ke kgatlhilwe ke o nkitse gore o tswa kae o ikitse gore o mang yo ke bone mmino wa setso ke kgatlhilwe ke badiragatsi ba ne ba dira tsa setso le gompieno jaaka bo mmausi bo nomtiti le borre ba ne ba dikoba ba nne ba go sa kgosi mo staging ke ba ratile segolosegolo bontle ba ne ba dira bontle re go le monate re ja re keteka re nwa se se tladitsweng pele segolobogolo ke mmino tsela e e leng gore um dibini tsa rona ba bina ka teng ba opela ka teng le kgang ya gore go ne go na le ba e leng gore bane ba tswa ko botswana ba baagisane ka gore ke bagaetsho ba la ko botswana bale yaanong ke sone se ntlhagiseng pelo segolobogolo What I loved about today is that um, they embrace their culture without um, the fear of misinterpretation and the other knowledge stuff.
re itumeletse tota ka mokgwa o batho ba ne ba tlile ka teng re ba itumeletse le tseo e re tshotswe re tshotswe sentle ba amogetse baeng sentle re itumetse se se ntlhajitse pelo ke maabane mo maitsibong ga re lefa mo mollong wa kgotla ga re ne re bua ka dinaledi re ne re bua ka matlo a rona a kgale a le a boloko a dipolopolwane ke sengwe se re se bontshang gore re le batswana dilo tseo re itse ka ga tsona re itse ko re tswang teng batsadi ba rona ba ne ba tshela ya mo nako e fetileng re itswile mo dilong tsa gone ano gore ana gore a kry dilo ke competition e ntsi change le dilo tse dintsi then nako e le gone re itse gore tse re diragalang ka molelo wa kgotla ka diane ka dinaledi sengwe le sengwe se ne diragala mo nako e fetileng le gore ngwana wa mosetsana ga a ntsa tshwanela gore ralala dikgomo ke moila so seo ke tlhatswitswe pelo ke thologelo ga o ka ela tlhoko mo matsatsing a gompieno batho ba rona ga ba tlhole ba tseela dilo tsa bone tlhogong mme ka mokgwao ke ke tlhatswegileng pelo ka teng ke bone thologelo tota gore barolong ba thologetse moletlo o
go mosola ka ntlha gore ya nyelela fa rona ba re setseng kgotsa ba re nang le kitso eo re sa abelane le ba ba sa itseng ngwao ya rona e tlile go nyelela mme re tshwanetse ra netefatsa gore ga e nyelele re tswelela go e somarela
ke ira gore batho ba ikitse gore ba tswa kae ke bomang batho ba itlotle ba dibele ngwao ya bone ba e sireletse ba seka ba phepheulwa ke um dingwao tse dingwe tse di sele yaka gompieko yana lo bona basadi ba para meriri hela ya dipitse meriri ya baswi ba oketsa meriri ya bone so seo se go raya se re ga ba ithate sentle ba tsaya gore o ka oketsa moriri ka moriri wa pitse kana ka moriri wa moswi mongwe ko india a o rwala ha re sireletsa ngwao ya rona re ka bona dilo tseo di hetoga motho a se ka ke a tsaya madi hela a seyo a go reka moriri hela wa katse he a o tsenya mo tlhogong um mosola go boloka ngwao ke gore o ikitse um ka gore ga o ikitse um ko o tswang teng o tla kgona go itse ko o yang teng mme ga o sa itse go roma go thata gore o itse ko o yang teng ke ka moo bona re latlhega mo tseleng ke go ntsha bana gore ba ikitse ba tswa mo dilong tsa di-drugs ba tswa mo dilong tse e leng gore tse ba di dirang tse di bosuta yo Bagaetsho ngwao yone ke bo rona ga re sa tshegetse ngwao ga gona ga re tla ga re sa tlhole re le sepegela go botlhokwa gore re ikitse jaaka ba barolong mo lokaleng ba bua ga o sa ikitse go raya gore ga o sepegela ke go ikitse le go le go itsetsepela mo gone le go ruta ba bangwe le go ba gopotsa nako le nako ka moletlogo ko re ke one mosola tota o ntseng ka gore ga re sa itse re ka kry-a re sorola sepe mo moletlong one go tshwana le one
um mo batšheng ba le gore ba ikgatolosa ngwao ngwao ga e tsamaye ka dingwaga gore o ngwaga efe kgotsa efe mme e tshimolola ko ga logo ga o ka reta ngwao wa kgona go bona motlhala wa gago gore o ya kae ebile o tswa kae re tshwanetse ke gore re somarele ngwao ya rona lebaka legolo e le gore ga re ka ela tlhoko re latlhegetswe ke dilo tse dintsi go akaretsa le lehatshe tota yaanong ga ngwao e re setseng ka yone re se ka ke ra e somarela re tla be re sa itirele sentle ka ga jalo re tshwanetse re somarele ngwao ya rona re be re leke thata gore re kwale dilo tsa rona tse e leng gore di botlhokwa di ya go tsoga di ela bana ba rona tlhoko di ya go tsoga na di tswela bana ba rona mosola
yaanong thuto ya gompieko ya setso ra e lebogela re e lebogela thata ke yone pula madibogo ke yone e tla bontshang motlhala ke kgang ya ngwaga le ngwaga o ka re mrahi otlhe ka kakaretso nka bo o tsaya selo setso se o se tsaya ka gore ha o ruta setšhaba o ruta batho dilo tse dintsi o kgona gore ba bosenyi o kgona gore ba dilo tse dingwe tse e leng gore di dule mo tseleng ga batho ba ikitse ke ithutile go le gontsi ka mmino wa setso ke kgatlhilwe le ke di nna ke le motho o ke ratang di-show ke kgatlhilwe le ke mesese molo dilo tse dintsi ke itumetse thata ke lebogile ngwao ka kakaretso ke modi wa motho wa gabo ga re bua ka modi ra go isa ko badimong yaanong ga o itse sedimo sa gago wa ikitse
re ithutile go le gontsi thata um ke tsaya gore ngwao ya rona ke yone e botlhokwa thata mo botshelong ba rona um go re thusa gape gore re se ka ra lebala ko re tswang teng le ko re yang teng um ke sone se se botlhokwa thata ke tsaya gore le bana ba bannyane ba tlang ko morago ba itseetse sengwe um e tla re e, mo go goleng ga bone e nne batho setšhabeng um what i've learned ke gore um Batswana, like in Batswana, we have different specific of groups. Honale Barolong, um, Bakatla, and other groups. And then they celebrate um, their culture in different ways, which are unique. molaetsa ko makgotleng a mangwe ke gore re tlhoka go ithuta um mo go kgosi motshegare mo tirong e ntseng yana gore dikgotla tse dingwe di tsweletse um morere o ntseng yana gore re sa latlhegelelwa ke ngwao ya rona um re le barolong ke tshepa gore dikgotla tse dingwe tsa barolong le ha tota e se barolong ka gore go na le dikgosi tse dingwe tse e leng sa barolong le bone bane ba tlile fa um gore le bone ba tsweletse tiro e ntseng yana mo mme marafing ya bone gore morai wa rona o seka wa latlhega re shoma re le ngwao ya rona um re le maaforika iso ka jeno ke ithutile kitso ke ithutile culture ya setswana and-e ke tloga ke le motlotlo kudu ka the way e le goreng a batswana ba ba ba ba accept ba acceptile culture ya bona e le gore ebile ba ba e phasa to uh, future generations and ke- ke ke kwa- ke utlwa ke thabile thata ke le mopedi but ke enjoyile setswana today setswana culture ene ke kopa gape le go leboga a bogosi kgotsi ya setswana le ge e le gore ga ke mo itse ka leina but ke leboga tsotlhe tso e le goreng o re etsitse tsona ke le mopedi ke re age batswana barolong age
se ke se uthitileng gompieno ke gore re le baswa ba gompieno entle ka ke gore ke re se ke se ithutileng gompieno ke gore re le baswa ba gompieno tshwanetse re sele ngwa boswa ka gonne eh, morago ka gonne ke bone bokamoso wa rona ka gonne mm, dilo tse re di dirisang gompieno ke mm, ke tsone tse di tlisang dilo tse dintsi jaaka bogodu mm, diritibatsi le dilo tse dingwe tse di tsweng mo tseleng mme ga re ka etela ko re tswang teng ra ithuta ko re tswang teng mme re tla bona bokamoso bo botoka yaka re le baswa ba ba naga eno molaetsa ke gore ka re ka bipuso e re thusa rotlhe le rona re le dikgosi mo metseng ya rona go kgona go dira se re se boneng gompieno molaetsa wa kobarolong ke gore re tshware bana sentle re ba rute setso sa rona re seka ra ba ruta puo e seng ya rona ba ka tlhaga ba lebala setso sa rona le gore re tshware bomme sentle yaka yaka go re ipedile ko godimo re tswe mo borre ba kgone go itse gore bomme ke bomme borre ke borre bana ke bana tiro ya go reipa e e kete e ka hela bane ba eletsa gore dilo tseo di tswe mo dikakanyong tsa borre le tsa batho ba ba dirang dilo tse banna
motho ga itse se naga ke batlang ke itse ke le naga banna kana ke romilwe kana ke romilwe banna ke tswa ko bokone bophirima banna ke tlo go na kitso kgosi a o nne o tlo nne tšhono ke tle ke ba tlotlele ka setso kana na ke motshweni ke tswa kae ke le kae banna a o banna motho ga itse se naga ke batlang ke itse le naga banna a o banna kopong ke itse ke le naga banna a o bona ke mosekaphofu a ga banye ke swa lentso banna kana gona re utule setso bona ke botlhogo putswa o ne o le kae o ne o sewa ke go tlotlela setso sa banna kana gona bana re university banna re ikana ka sa rona banna ke ne ke sa itse o tla o nthute ke tle ke itse go le gontsi banna ke tlolebogetse tshono banna a o banna ke itumela ka metlha le metlha a o banna pula batlhapi

ke ka ga tshibeng ke motho wa ga majang ke motho wa ga tlhare sa gae ke motho wa ga motshegare ke motho wa bo sebidio motho wa bo majang bo ntoko bo makgetlha ke motho wa bo mosala le baba wa bona ke namana a tholo e reng gatang bojang bolalane ka ga khibe mme ka ga tshegeng dingu ga tepe

mmina tholo na kana di maripa e re o di bona di laletse ke lebogile thata
ke ngwana wa ganakedi barolong wa ganakedi a marumo a ratlhagana mokgweetsi a phetlhu a makgetla a tau ke namane a tholo e ja mogope o lala ke nna yo morolong um ke nna motlhaping wa ga phuduhutswana Ke monare, ke mosimane wa go tlhapa ka lebese go siela mo metsing. Ke segametsi, mabina, thakong easting, ke morwadia mokate, ke motloung, tlou e mokotla o sephara e mokokotlo o e letlopololo telele e gatang e gatoga Eh,
eh, nna ke moana tshwene e makopo makopong ga ke naiwe ke naiwa mmeleng tshwene ga di ya masimo di etelelwa ke tshwene ga di pele rotwe a tla a retolola ko morago tshwene phologolo e se a tla se kima e reng ga e tabola gatshe go bo go utlwala tshwene e reng ga e hulara basadi ba ba duduetsa ba shebile marago a yone ya ka a le mahibidu nna ke yo stoutou ke moranyane o fisang boanna ditedu ga ke mpara ga ke kokobedi ya mosimanyana ga ke ngwana ga ke tlole metlhala ga lo teng ke mpono thege sentle go sene jalo tlhako di a tloga di hapana mo phefong ka tlhatlhobo e tla itswa go ntlhaba matlhale ke gore ke ne ke tlhole metlhware go ntlhaba matlhale ke tla kgabisa kgotlhamaike gore le one tle kgatlhege ka ena re banna ba ntweng ke ne ka sala ke samile kgarebe serope ne se gore ke botswa maano marobalo ne le go oketsa kgotlha borra medupi ba bothupana le botlhoko maile a kgotlha ka monwana maile a kgotlha ka lebole o e tshwongtsa sega jase marapo a thatore malome ke ne ke le teng fa gore ga bana ba nkgonne ba borra medupi malomela gotlhe ba ba reng go tsela go tsoma tau ke nnete wetsho e ne a re bophata o kitlana ka sekgwa ke ne ka ita ke itere ke tse go bapa le noka ka bo ka sala ke itebile ditedu ka bo ka sala ka ipala ditedu ka bo ka sala ke tshwere ke bolwetse ja khupelo ditshego ka nna ke le molete ke le mminana re sedite setolodi ke a tle kry batho ke bara kere ke o oh, mo roboroba matlhakola ke be ke a roba fela morana re ga o boa bole ga ke boa ka be ke boa ke go poa letlhakola lengwe gore e re dire gau dibe di re ga ruma mogabola moboe go boa o a gabolala ke tswetse ke ra ka rile ra kgosi motshegare a bolotsa mophato go a letsholong ka tla tswa mothibalo a mathejwana ke tsotsa pitsa e sa jwang ke bo mabotlobotlwane bo setswa ba utlwalela ka ba tsaya molelo makgosi ebile wa rumaruma ka etse moduba thankga e le sekgabo sa kgosi maga motsele ka e letla go e ba mogosi pele magenya tlala a etla morobanyana a mentire dilontle